Ber afoyo in ma iti neno wa i nino matin nya layo Charles kit ma ingeyo kwede wa kelo lok kom lupur ma padi padi cwinya yom i nino matin atye paco sub county ma tye i gulu district dok atye ki awobi acel ma tidi adada.

ci wadonyo i lokwa me nino matin. Ajole twatwal. Apwoyo mera.
An niya kilwongo ni Opoko War Denis. Abedo i Paico sub county i Gulu district. Pur ma apure en tye pot dek ma an kite atye ka neno kit ma apuro kabej eni. Ber.
Mapat ki kabej gwoko ipuro ngo tutwalle mukene?

Ka watemo watermelon bene romo bedo maber. Ada ada. Aye so ma an apuro kabej ki watermelon. Ma nyut i kit ma awinyo iwaco kwede bedo calo ipuro kabej dong pi mwaka aye adek. Ok, wow meno ber. Now wacung tutwal i poto kabej. Amito dano ma tye ka nenowa nyo ngat ma tye ka winyowa kun tye ki miti gwok me puro kabej. Amito tutwale walok i lok kom

An variety ma atye ka purone kany obedo baraka pi tyen lok acel-le ni en dongo ka odongo en lwongo kome madit ci weko ka in itere ci laro wele iye bedo yot kit ma bedo ni en ka odongo gire madit-ti nongo yot bat ka caijene dong dit weko moko wele iye bedo yot ki me aryo baraka tic kwede dok pe tek calo Calo mukene ni calo Gloria mm. mano mito ca weng nyo mito bedo attention i lok ayat oh, yeah, baraka okay. iromo kirone yu ngec aber acel acel but Gloria ka two dony iye mm. no mito ki inge nyen nge dyena adek nge nge nyen angwen mano eni weko bedo expand madit ada ada eh, ka calo wan mano food be wateno Wate acaka acaka ni. Eh.
So Baraka ye olo olo in inongo ni ber. Mm. Ok. Wek wabin i part me puro ne ke ke taking one through wiye wiye wek waniang Mm. apien angeyo full process e tye ka an eni Charles amoko ni tin an amito pur cabbage Mm. ngo ki kome ma mitte gwok ere ki process me yubo poto wilo kodi ko nasari bed ngongo Dewa ki i process eno wek wange kit ango ma gitimo kwede. Ka dong iyubbe me pur kabej me namba acel ma in pud pe itimo gin mo keken, omyero inen kodi mene ma in ibipuro. Oo ada.
Ka imoko kodi ma dong ibipuro co rwatte dong miyi kare me cito ka kwanyo ka kwene ka ka ma in ibipuro iye kikome. So ma pud pe in icako puro poto, me puro kabej bege mok kodi ma ningo amito puro kodi eni
co dong ka in imoko tami me puro kabej ma pud peya icako puro poto bikos kabej ri bedi ma romo dwe acel omyero kong in imake sure ni ikwano yubo bedi namba acel ma pud peya ingo icako puro pien iromo puro poto ka cal wan jo ma jo kene ma ne iromo pango calo dyang apango i kor hmm, cini by the process ma ni ingo puro poro no kweri tye ngo ibedi hmm. kori romo rii ibedi no rak poro no doko cen so myero ni kwang ki onyo kori kong kwa ibedi hmm. kori ma ibi onyo ibedi ni ka calo tye ka onyo ne iromo onyo ne ki fertilizer ma kilwongo ni dak ma oh, okay eh, wako boosting odongo yoto ka dong ionyo kori like one week so dong iromo plow iromo dong ma furu poti ya Mm. mano dong kwo dong ki kweri ka en dong pot dong topi in dong ilawa yunge Mm. dwe yunge cabira aryo no dong kweri dong kuja o siri wik onyo dong en dong dwe acel Mm. so dong kikendi kwanyo kweri dong

Okay.
Eh, pero nu cumita keken. Mm. Lace, lac pa i line wa ki kin lac pa kodi. Mm. Weng bedo weng ma roma roma. Mm. Eh, weko en spacing bedo maber adada. Ada. Eh, Pingo spacing e bero no cumita. pien geno weko spacing e bedo nu cumita, Mm. wek no

ka in ibino ka keto fertilizer ibi nono in iketo fertilizer i te kodi ma dok cokke ni tutwal Mm. weko wango te kodi but ka i Oh. spacing no en kita waco ni nucu mita ni weko gire mi keto fertilizer bedo tye pien fertilizer ki ti keto i te kabic Mm. pe dok iketo pe wa i ter ki kome Mm. mero olu ka iwek

So manyute ka watiyo gi spacing ma ite wache ni, uh, eka achiel tero cabbage uh, alif adek. Okay. Alif adek to alif adek mia abich. Okay. Wow, wow. Meno ber twal. Uh, ang'eyo Paul Jeme ma wapiro weng' mur fur weng' uh, do gole ber ye. Loka do cabbage ma ber. Loka do cabbage ber kama ka in transplanting cabbage mano pepe plant pepe kelo cabbage ka pitone i poto mano obake Mm. mi kelo i poto mano ti leng no calo ka lero Mm, ada.
Eh, so ka ipito keteni obedo yugi nimo maromo cabit acel Mm. so cabit acel en in ituko tere ma ka iti ki fertilizer ma no kera waco cani no pe ibedo pe no kar me kato fertilizer ma Mm. kilwongo ni mobi

to eh, caber aryo onyo macer caber adek Mm. ka dali do ido me namba aryo Yes, we hope it very clear. We kong wan yang en maber. Ka dong ikwanyo cabbage ma meke i nursery bed bini i transplanting, first door you door ma acel itim after nino ma romo nyata cabene. omyero obed after cabera acel Eh, pien myero Eh. gin oweko omyero obed after cabera acel eh. Mm. i meno i kare ma in ipitone bed ngi kot obedo ka cwer Mm. so ma kot obedo ka cwerne matek te kabic mogo notye olenge o Mm, ada. so en do me namba acel weko bedo first weko bedo after first week kane me yubo en Oh, ikwanyo lobo idwoko itere. Lobo itere. Oh, Ki mi- okay. nwoyo mogo ma ni nongo gi po mogo maber ni. Mm. Eh, so pen pen yen pera mo nwoyo ne mano dong kabej mogo ne dong ti cabera dek Mm, ne dong wek ada. ma dong eke inwoyo kine ma cak kiteni Mm. cek maber ma rama rama